Kapitlu tlettax huwa l-aħħar kapitlu ta' dan il-ktieb miktub minn Lawrence Mizzi. Il-ktieb nerġa' nfakkarkom jismu Tħaħen tal-Gwerra u dan il-kapitlu huwa qasir u huwa riflessiv. Xi affarijiet żgħar lejn l-aħħar ta' dal-kapitlu illum m'għadhomx jgħoddu, imma l-bqija, dan li jgħid fl-aħħar kapitlu, kollu għadu jodħli f'dik il-parti lejn l-aħħar li issa tindunaw intom stess. Il-kapitlu jismu L-Imgħoddi u l-Ġejjieni. Għaddew tletin sena u fuqhom, u minkejja li kull wieħed u waħda minna issa jinsab mgħobbi b'tifkiriet sbieħ u koroh, għalkemm għaddejna lkoll minn waqtiet ta' ferħ u ta' niket u ġarrabna t-tlugħ u l-inżul tal-ħajja, Madanakollu, il-ġrajjiet tal-aħħar gwerra għadhom ħajjin f'moħħ kull min ġarrabhom. Aħna li konna żgħar, il-ħsejjes tal-biża' u d-dehriet li jwaħħxu tnaqqxu fuq moħħna tari bħalma daqqa ta' xafra tidħol fil-fond ta' zokk żagħżugħ u flok tgħib, il-marka tibqa' tikber maz-zokk. Illum il-ġurnata aħna nistgħu nqabblu t-trobbija tagħna ma' ta' wliedna. Aħna nitgħaxxqu narawhom tilgħin b'saħħithom fil-ġid u fil-progress. Fl-istess ħin, ma nistgħux ma niftakrux fiż-żmien ta' ċaħda u tbatija li aħna kellna nħabbtu wiċċna magħhom. Meta nara l-kumditajiet li għandhom it-tfal tal-lum kull fejn iħarsu, irrid u ma rridx inġib quddiem għajnejja n-nuqqasijiet li kellna nduqu aħna t-tfal li għexna f'dawk iż-żminijiet koroh. Iżda nisqar li ma ngħirx għalihom. Jien nemmen li wliedna qegħdin igawdu l-frott ta' dawk kollha, fosthom aħna li konna tfal, li batew biex pajjiżna jibqa' ħieles u joħroġ rebbieħ. Kieku minkejja l-isforzi li saru, il-gżejjer tagħna waqgħu u forsi min jaf, il-gwerra ntilfet mill-alleati, kieku żgur li d-dinja li qed ngħixu fiha huma u aħna hija bil-wisq differenti milli hija llum. Terġa', għalkemm fi, kif fissirt fil-paġni ta' qabel, is-snin tal-gwerra kienu snin ta' tbatija u biża' li ma bħalhom u li għadhom sa issa jiġru warajja fil-ħolm, illum inħossni kburi li għexthom. Jista' jkun li dan qed ngħidu għaliex it-twerwir, il-ġuħ, il-ħakk, it-tinwieħ tas-sireni, ir-riħa tal-porvli u l-ġelatina, l-izzma mirduma, il-blat joqmos u jitriegħed, huma biss tifkiriet. U t-tifkiriet, ħajja kemm huma ħajja, jibqgħu dejjem tifkiriet. Terġa' t-tifkiriet li għandi tal-gwerra mhumiex biss ta' niket u tbatija, Kif tennejt aktar minn darba, is-snin li għaddejt, l-ewwel fil-Gudja u mbagħad Raħal Ġdid, mingħajr dubju għenu ħafna fit-tiswir tal-karattru u l-personalità tiegħi. Is-sentejn li għamilt niġġerra ma' wlied ir-raba', minkejja li kien żmien ta' twegħir, kienu fihom infushom skola li għallmuni ħafna u nibqa' grat li għaddew minn fuqi. Il-gwerra lilna li għexnieha neħħitilna l-ħmerijiet u l-fsid żejjed u ġegħlitna nkunu kuntenti b'li għandna. Meta nara kif it-tfal u ż-żgħażagħ tal-lum huma mitlufa wara t-tlellix, kif minkejja l-progress u l-ġid li hawn, ħajjithom hija mimlija bil-vojt, meta naqra dwar x'inhuma jagħmlu biex isibu ftit eċitament, nasal biex nemmen li aħna t-tfal u ż-żgħażagħ tal-gwerra Konna xxurtjati. Eċitament kellna kemm irridu, u aktar. Ġlieda għall-mewt bejn żewġ ajruplani. B'dot ta' l-għadu nieżel bil-paraxut. Bomber Ġermaniż maqbud fis-searchlight fid-dalma tal-lejl, waqt li il-balal tal-kannuni jisplodu maġenbu qishom biċċiet żgħar ta' tajjar. Dawn kienu jimlewna ħajjitna u jtuna fuqiex nitkellmu għal ġranet sħaħ. Dan qed ngħidu mhux għax b'xi mod naħseb li l-gwerra hija aħjar mill-paċi, kif nista' wara dak kollu li ġarrabna? Imma għax nibża' li d-dinja tal-lum qed tagħmel dak li l-gwerra ma rnexxilhiex tagħmel, tgħawwar u ġġarraf bil-mod il-mod is-sisien li fuqhom hija bibnija ċ-ċiviltà tagħna. Barra minn hekk għalkemm irnexxielna nżommu 'l bogħod minn gwerra dinjija oħra, gwerer żgħar li swew il-ħajjiet ta' għadd kbir ta' nies ma qatgħu xejn mill-1945 'il hawn. Waqt li bosta pajjiżi fl-Ewropa li tqabdu biex jeħilsu mill-madmad tad-dittatorjat Nażista u Faxxista waqgħu f'ieħor mhux aħjar minnhom, il-komuniżmu, u tletin sena wara għadhom jistennew il-ħelsien. Huwa ħsieb li jkexkex li fl-Ewropa tal-Lvant il-biċċa l-kbira tan-nies li kienu tfal fil-gwerra jew li twieldu wara ma jafux x'jiġifieri tgħix fil-libertà. Dik il-lebertà li minħabba fiha tant bliet iġġarfu u tant miljuni ta' nies taw ħajjithom, fosthom ħafna minn ħutna u qrabatna. Jekk il-bniedem jibqa' ma jridx jifhem li l-paċi tinbena fuq il-ġustizzja u li l-ġustizzja titnissel mhux mill-qawwa u l-mibegħda imma mill-imħabba, allura l-ġejjieni mhu se jkun xejn isbaħ mill-imgħoddi, u t-tfal u ż-żgħażagħ ta' għada, bħalna t-tfal u ż-żgħażagħ tal-bieraħ, se jkollhom jgħixu ħajjithom fil-biża' u l-qtigħ il-qalb, fin-niket u t-tbatija, qalb it-tiġrif u l-ħerba tal-mewt. Nittama f'Alla li dan ma jiġrix. U hemm jintemm kapitlu tlettax u jintemm il-ktieb Tħaħan tal-Gwerra li dan inkiteb fil-bidu tas-snin sebgħin.